Pavhidhiyo inoyi handisi kuda kudzidzisa vanhu kuomera kana kuti kunyima, asi pane chinhu chisinganzwisiswi nevanhu vakawanda panyaya yekupa. Mari yauinayo iri muhomwe mako yakafanana nembeu iri muhomwe yemurimi yekuzoshandisa pakurima. ukapa munhu wese auya achikumbira kana kuti auya aine nzara womupa migumisiro yacho uchashaya mbeu yekuzoshandisa pakurima kana mwaka wokurima wasvika saka iwewe nevanhu vauri kubatsira mese muchafa nenzara ndaakuda kukudza situation yekuti kana iwewe uri musituation iyoyo kana kuti iwewe wakateerera vhidhiyo inoyi uri mumamiro ezvinhu iwayo unofanira kutomboti wedzerei kunyima unofanira kutomboti wedzerei kuti sungei mabhaudhi unozviziva here kuti unogona kunyima munhu for a good reason unogona kunyima munhu nhasi nechinangwa chakanakwa chekuti uzomubatsira zvizere mangwana iwewo une bhizinesi richiri kutanga kuti simukei asi asati ranyatsosimuka kana kuti uri kuronga kuzoita bhizinesi iroro uri kuunganidza kamari kekuti uzoita business iroro and then pouya hama dzako iwewe dziri kuda kubatsirwa pane ane mari yeschool fees ashayawo mari yeschool fees panewo anewo chimbadzo chaatadza kubhadhara akuda kutorerwa property ari kuchema newe kuti umubatsire ukabatsira vanhu ava one iwewe hausisina kwauchaenda nekuti bhizinesi rako ratomira ende kakawana kacho runogona kutosvika pakubhuroka uchingovabatsira nekuti vanhu vanoda kubatsirwa havapere two rubatsiro rwauchange uchavapa ruri limited kati uchavapa rubatsiro rushoma nekuti hausati wane mari yakawanda uringobvisawo kamari kashoma uchivapa uyu wazobvisa kamari kashoma uchivapa saka uchavapa rubatsiro rushoma kana kuti rusika kunyatsokwana kana kuti rusingapedze matambudziko avo asi ngatitii wasaudza strategy yekunyima yandiri kukudzai nhasi yekuti mari hauchabuditsi zvekumhanya kana uchibuditsa mari uri tobuditsa only pacritical situation yekuti maybe munhu akuda kutofa haungazosiyi munhu achifa asi mamwe macases esaya uri kutomboignore uchiti handina mari bhizinesi rako iwo rusvika pakusimuka watanga bhizinesi rako waakurirana rakurana zvakanaka maadvantages anenge avapo ndeapi Number one, waane mari yakati wandei, waakukwanisa kubatsira vanhu vakati wandei vachikwanisa kubatsirikana. Two, iwewo ukasarudza kubatsira munhu one, waakukwanisa kunyatsomubatsira achisvika pakusimuka nekuti iwewo watosimuka kudhara, saka heupu yaukwanisa kupa munhu iri valid nekuti waane chinhu chiri kurana and waane chinhu chiri sustainable. Uye three, kuita bhizinesi riri kurana zviri efficiency unobuilda maconnections unoita maconnections nemalingi zvekuti nhau yekubatsira hama inova very easy kungava kupinza hama mabasa kuita gadzira maconnection ekuti ivo vatange mabhiziness avo waakuziyaya nevanhu vakawanda kuti unogona kutora hama dzako uchidzipinza mabasa emabhururu ako saka unonga ukwanisa kubatsira uchipa rubatsiro ruri valid other than kuti iwewe hausati wasimuka uri kutanhaura ladha kana kuti danidzo raikwanisa kukubatsira iwewo kuti usimuke wotanga kurigura gura uchida kubatsira vanhu vari kutambudzika panguva iyoyo hazvina zvazvinobatsira mese mucharamba muri mugomba ende mese mucharamba muri matope saka zviri nani kuti munhu one asimuke asvike palevho rekuti akukwanisa kugadzira maconnections and akukwanisa kuwana mari yakawanda yekuti even akasadza kubatsira munhu one or two anobatsira vanhu ivavo vachisvika pakusimuka uri kunzwisisa here pane nyaya yangu kamari kashoma kaungave nako nhasi akasi kuzofa kakakwanisa kupedza matambudziko ehama dzako even ukabatsira iwewo maproblems avo haaperi ende two vamwene vacho vachatosvika pakutokukanganwa vosvika pakutoenda zvokuti havachatokuzivi saka zviri nani kumboita zvinhu zvinoita kuti iwe usimuke zvokuti ukasimuka kana uri munhu anoda kubatsira zvechokwadi uchange wava kupa rubatsiro ruri valid ende rubatsiro runobatika iwe unofunga kuti strive masiyiwa akaita vanhu 15 vaari kunzwa kuda kubatsira kana kuti kuda kuvapa mabasa anga vashayira mabasa here nemascholarship aanopa vanhu vese aya saka ini handisi kuti svika palevhel rekuva billionaire kana kuti palevhel rekuva millionaire asi kungova nechinhu chiri kurana kana kungova nebhizinesi riri kurana kunokuvhura pfungwa zvekuti even rubatsiro rwauchapa munhu runonge ruri valid even munhu unogona kusamupa mari but unokwanisa kumupa mabhizinesi ideas anoshanda nekuti iwe waane experience ende usangofarira kunzi uri munhu ane mari kana kuti anongogona kubatsira munhu wese zvazviya zvina zvazvinobatsira zvazve uchiri kuda kusimuka woda futi kupiwa mbiri yekuti unogona kubatsira munhu wose achikumbira kwauri haadzoka asina chinhu izvo zvazvina zvazvinobatsira nokuti kakaona kacho mese mucharamba muri matope ende vanhu ivavo havakwanisi kuzokubatsira futi iwo mangwana saka kana uchikwanisa simuka uite something waakubatsira waakupa munhu rubatsiro zvokuti ukada kubatsira munhu waanotuka unobatsira munhu zvekuti anosimuka ende haarambi achidzoka kwauri achida rubatsiro i hope vanonzwisisa vanzwisisa musati maenda siyawo mabaya subscribe button tizoramba tichidzidzisa zvimwe zvinhu zvakawanda mangwana ndokutendai nekuteerera i hope manzwisisa chokwadi chandaedza kukuudzaiwo muzuva ranhasi maita basa